Di peyamên giring ji Konferansa Kurd li Brukselê derdikevin, em derbarê vê konferansaya hevdemîn de ku dîsa bi di bin dirûşmeya Jin Jiyan Azadî de hata lê darxistin li Parlamentoya Ewropayê em da ku derbarê agahiyên dawî ji xwe di saetên xwe yê dawî de ye Ev konferans hevalê me yê rojnamevan Fehîm Îşik ji Brukselê mêvanê me ye. Êvar baş Rêzdar Fehîm. Ûn dengê me dibihîzin gelo? Belê dengê we dibihîzin dengên tê we? Belê belê fermo em dixwazin destpêkê ji te nas bikin. Di konferans wekam dizanin di saetên xwe yên dawî de yan tikêliyên dawî de ya çawa bi rêve diçe heta kengî wê dirêj be hinek agahiyên wilo ê derbarê konferansê bi giştî de te me re parve kiribana baş bû. Wekî we jî got di nûçeyê xwe de konferansa hevdemîn bû. Ji ber pandemiya koronayê ev sê sal e ev konferans çênedibû lê Ev car cara hevdemîn konferansekî bi vî rengî hate darxistin. Tabî girîngiya vê konferansê jî heye. Bi rastî jî Yekîtiya Ewropa, Tirkiye, Rojhilata Navîn û Kurd wek sernivîsa konferansê hatibû hilbijartin. Lê di vir de diyar e ji xwe ev sernivîsê konferansê jî Girîngiya mijarê derdixe ortê. Ji layê beşdarbûnê ve jî bi rastî jî beşdarbûnekî berbiçav hebû. Yanî bi pirsgirêkê ve girêdayî mirov dikaribe ji doh jî îro jî di hemû rûniştinan de mijarên gelek girîng hatin axaftin. Yanî Pirsgirêkên Rojhilata Navîn û bi taybet pirsgirêkên Kurd û herwiha rewşa serîhêldanên Îranê êrîşên dewleta Tirk ser bi Başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistanê û herwiha tabî karanîna çekên kîmyewî û rewşa Birêz Ocalan Ew astengiya ku li ser tecrîta ku li ser Birêz Ocalan û her wiha qedexeya li ser pkk ji layê Ewropayê ve, yanî Ewropa pkk jî wek rêxistinekî qedexekirî girtiye lîsteya xwe, di wî derbarî de jî axaftinên girîng çêbû, rûniştinên gelek balkêş hebûn, di rûniştinan de hem pisporên Vê meseleyê hiqûqzan û hem jî em bêjin siyasetmedar û aktîvîstên cuda cuda divî derbarê de ray û remanên xwe anîn ziman. Tabî di vir de tiştên girîng jî hebû. Ew jî rewşa Tirkiye bi taybet piştî erdhêja şeşê Sibatê Rewşekî taybet derketibû holê, ew jî çi bû? Piştî artêjê rewşa dewletê carekî din eşkere bû, yanî dewlet nedikarîbû ji bin vê aloziya piştî artêjê derket ji bin wî derkeve û her wiha alîkarî jî nebiribû aliyên din. Û di vir de tam di vê heyamê de behsa hilbijartinê hate kirin û piştî hilbijartin ku êdî bi rengekî aşkere bi ku wê çardeyê gulanê de were çêkirin û rewşa namzetiya Kemal Kiliçdaroglî û di ser de tabî ev zextên li ser pkk HDP'ê yanî bi taybet zextên girtina li ser HDP'ê û ev biryarên Îro derketin holê jî bi berfirehî hatin gengeşîkirin. Yanî tiştê balkêşî ew e, raportorê Tirkiyeyê ya Yekîtiya Ewropayê îro ku di bernama wî de tiştek wisa tune bû, beşdarî konferansê bû. Hûn dizanin ji do ve êrîşekî tund ser konferansê hebû ji layê dewleta Tirk ve. Ew vê tişta qebûl nedikir. Yanî bi awayekî fermî jî ragihandibûn ku Çawa li Parlemena Ewropayê konferansekî bi vî rengî tê çêkirin? Yanî axaftina pirsgirêkên Rojhilata Navîn, Tirkiye û Yekîtiya Ewropa û têkiliyê wan û û rewşa Kurda tabî Tirkiye qebûl nedikir bi ya bi awayekî fermî ragihandibûn. Piştî vê yekê raportorê Tirkiye peyam dabû ku yanî, Dijberiya gotinên dewleta Tirk kiribû, îro hat li konferansê jî rûnişt, wek mêvan rûnişt hema di navberê de nêzî nîv saetekî, bîst bîst û pênc deqeyekî axivî. Rewş gelek zelalî anî bi ziman. Yanî têkiliyên li gel Tirkiye bi çawayî dimeşin û bi taybet zextên li ser siyaseta HDP û herweha ew bêhiqûqiyên ku li Tirkiye tên kirin, di navbera bêhiqûqiyê de em bêjin têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê di wî derbarê de yanî tabî bi awayekî dîplomatîk axivî ama vê tişta jî got, yanî bi Tirkiye re danûstendin Ewqas hêsa nîne. Feqet di vê navberê de bi taybet HDP'ê re danûstendirekî gelek baş û rêk û pêk me danî û her wiha em gelek memnûn in ku îro rewş ber bi başbûnê ve diçe. Yanî ew jî bi awayekî dîplomatîk be jî Hestê xwe anî ziman ku heyama Erdogan heyamekî zor bû, ber bi pêş ve êdî meriv dikare vê heyama bigorîne, rewşekî din çêbe. Tabî ev ya sibe roj ez bawer dikim wê li Tirkiyeyê jî bêkengeşî kirin. Yanî ew ên ku beşdarî konferansê bibin, Di bûnû piraniya wan em bêjin bi awayekî fermî girêdanê wan bi partiyan re hebe jî hemû li ser navê xwe axivîn lê îro axaftina raportorê Tirkiyeyê ya Yekîtiya Ewropayê bêguman ji nasnamawiya fermî cudatir nebû. Ew ê jî were gengeşîkirin. Ama tiştê xuya dike ev e ji alî tevgera Kurd ve, ji alî Kurda ve, ji alî em bêjin siyasetmedarên heremê ve bi rastî jî ji layê dîplomasiyê ve bi taybet xebatekî gelek mihîm bû. Yanî piştî navbera sê salan xebatekî vê rengî wê bandora xwe nêxist.

Yanî di serî de jî min ji xwe got bi taybet êdî em hatine astekî werê ku saetekî de gelek tişt biguherî. Yanî do dema ji HDP'ê Meral Daniş Beştaş axivî got ku em ê çardeyê mehê de di Dadgeha Bilind ya Tirkiyeyê de Dîfayê xwe bikin. Yanî hevserokê me wê biçin dîfayê xwe bikin. Lê îro gava em hatin di konferansên konferansê de eşkere bû ku yanî dîfa hatiye paşxistin ji bo yazdeyê me yê û her wiha ew blokeya ku li ser alîkariya xezîneyê ya ku berê biryar hatibû stendin jî rakirine. Tabî evana Tiştên ji nişka ve çêdibin. Yanî me wekî serî de jî got, navbera saetekî de jî gelek tişt em dibînin ku diguhore. Îja di vê heyamê de tiştê ku di saetekî de diguhore bandora xwe li rojevê dixe. Îja hesab bikin ku ev sê sal e guherînên gelek gelek mezin çêbûn. Yanî bi taybet Divê mirov bal bikişîne ji du hezar û hejdeh û vir de yanî beriya Koronayê, pandemiyê ku dema axirîn car konferansekî bi vî rengî li Ewropayê li Brukselê hate çêkirin, hê êrîşên bi vî rengî ser Başûrê Kurdistanê û li ser Rojavayê Kurdistanê dest pê nekiribû. Îja piştî wî li Rojavayê Kurdistanê em bêjin dagirkeriyên berbiçav hatin çêkirin. Yanî dewleta Tirk Efrîn û Gurê Spî û Serêkaniyê dagir kir. Her wiha li Başûrê Kurdistanê jî bi taybet çekên kîmyewî hatin bi kar anin. Yanî evana zext tên dewleta Tirk êdî bi awayekî berbiçav jî dixuya ku dewleta Tirk dixwaze Bi rengekî meseleyê kurd bi riya zext û zor û zulûm û kuştin ji holê raket. Lê piştî sê salan bi vê konferansê carekî din jî eşkere bû ku ew cîhana ku heta nuha çavê xwe li dewleta tirk girtine, heta nuha li ber van bêhiqûqiyan çi dengek nekirine, îro ew bi xwe jî dibînin ku Kurd dîsal ser piyan e, dîsa bi her awayê, li her qadê têkoşîna xwe didomînin. Çawa li her qadê? Yanî li hember êrîşê wan, êrîşên askerî çi li Başûrê Kurdistan, çi li Rojavayê Kurdistan bi çi awayê Kurd têk neçû. Bi berxwedana xwe li ser piya man û her wiha bersîva dewleta Tirk jî dan. Xwîn Alî din, ev sê salên dûmahiyê lê taybet ji du hezar û pazdeh û vir de, yanî bi awayekî nedîtî êrîşekî mezin li ser siyasetmedarên Kurd û demokratên Tirkiyê tên kirin, bi taybet ji ser nasnama HDP'ê ve, yanî Bi her cureyê hdp hatibû astengkirin û nedixwestin pêşî li HDP'ê vekin. Yanî biriya qedandina siyaseta eşkere, siyaseta qada vekirî dixwestin bandora xwe li ser meseleya kurd jî zêdetir bikin. Lê îro derket holê ku carekî din jî dema hilbijartin jî nêz bû, derket holê ku hem kurd, Hem siyaseta bi riya HDP'ê tê meşandin bûye kilîta pêşeroja Tirkiye. Ev ya jî carekî din eşkereyî li konferansê derket holê û ya herî muhîm jî hemû beşdervanên konferansê bi yek vê yekê bi awayekî pir zelal bi lêv kirin. Yanî berî caran em bêjin Piranî bi awayekî dîplomatîk, bi awayekî em bêjin her çiqas ew jî bi Tirkiye eciz nekin da axiviyan lê ev car ne wisa bû. Bi pir zelalî hemû meseleyan anî ser masê û di wî warî de jî Gotinên xwe yekoyeko bi lêv kirin. Yanî di wî warî de em bêjin çi sergirtinek ji bo van pirsgirêkan tune bû. Taybî tiştekî din jî li vir hate axaftin bi taybet rewşa pkk ew gelek gelek girîng bû. Yanî bi salaye li Ewropayê dewletên Ewropa Bi qedexekirina pkk-yê dixwazin her wiha meseleya kurd jî krîminalîze bikin. Ev jî bi zelalî hate eşkerekirin. Yanî hemû tişt bi me nîşan dide ku bi rastî konferansa hevdemîn ya Parlemena Ewropayê de hate çêkirin. Merîv dikare bêje belkî ji şazdeh konferansên berê zêdetir bandora xwe wê li ser siyaseta Rojhilata Navîn û bi taybet li ser siyaseta Tirkiye bike. Yanî çi kesek êdî vêya nikare ji çavan dûr bixe. Ev tişta carekî din jî bi qenaeta min eşkereyî hate dîtin. Belê. Rêzdar Fehîm ev guhertina mezin yan jî

Ewropî, siyasetmedarên Ewropa mecbûr dibin ji Tirkiyeyê re bibêjin te evî, rengê te yê rastî ev e. Na, ez tiştek bêjim bira şaş neyê famkirin. Ew şazdeh konferansên din ji ber ku ew ên ku konferansê amade dikin karê xwe baş nekirin e, baş derbas nebûye. Ez tiştek wisa nabêjim. Ew şazdeh konferansên din jî Em wekî encam. Sê çar konferansên dûmayî rasterast ez bi xwe jî beşdar bûm, min hemûyan jî gudar kir. Ew jî konferansên serkeftî bûn. Feqet vê heyamê konferansa hevdemîn de siyasetekî din hebû. Yanî Tirkiye gava biryara tunekirina gelê Kurd da û şerê xwe li hember Kurda her ku zêdetir kir, berxwedanekî jî li hember vê Helwesta Tirkiye çêbû. Îca gava Tirkiye vê biryara xwe girt, êrîşên xwe ber bi pêş ve bir, bi taybet dewletên Ewropayê jî temaşe kirin. Îro mesela vê sedem jî hate temaşe hate ziman, bi taybet polîtîkaya koçberan ya Ewropayê hate mahkûmkirin. Yanî gelek kesên ku. axivîn ku hinek ji wan em bêjin vê polîtîkayê ji nêz ve dime dişopandin, bi eşkereyî gotin ku Ewropa bi peymanekî gelek xirab, peymanekî nehiqûqî, peymanekî nêînsanî Ji alî koçberan ve ji bo koçber ji Rojhilata Navîn neyêne Ewropayê bertîl dan dewleta Tirk û her wiha çav li kiryarên qirêj yên dewleta Tirk girtin. Ev ya tiştekî ji rêzê nebû, yanî bi rastî jî dewleta Tirk her çi polîtîka ber bi pêş ve biriye li hemberî bêguman berxwedanekî bêhempa çêbûye, Lê li hember vê yekê jî dewletên Ewropa çav bi vê meseleyê girtiye û hê jî mesela di vî warî de hin tiştên ne baş dikin. Yanî bi taybet em bêjin her tişt ji alî Ewropayê ve neguheriye û yek konferansekî jî naguhere. Mesela ji alî qedexekirina PKK'ê hate axaftin hemû hiqûqzan bal kişandin vê yekê. Hûn dizanin çend sal berê Li Belçîkayê biryara Dadgeha Bilind hebû. Yanî Dadgeha Bilind bi awayekî gelek eşkere û zelal ji alî hiqûqê ve got ku pkk rêxistinekî netewî ye û li hember Dewleta Tirk di nav şer de ye. Yanî bi awayekî eşkere got ku ji bo neteweyekî, azadiya neteweyekî kar û xebatê xwe bi riya çekdarî didomîne. Ev ya bi terorîzm nayê tarîfkirin. Ev ya biryarekî pêşketî bû, biryarekî Bi rastî jî meriv dikarî bêjî divê bibe mînak ji bo hemû welatên Ewropayê, ji bo dewletên Ewropayê. Feqet ev biryar tenê li Belçîkayê ma. Belê. Belçîka ev meseleyê siyasî, meseleyê hiqûqî wek siyasî em bêjin bi zelalî heta nuha eşkere nekiriv jî lê feqet bandora xwe li ser hiqûqa Belçîkayê, li ser siyaseta Belçîkayê vê tişta pêk aniye. Lê ev tişt. Piştî vê biryarê jî li dijî kiryarên Konseya Ewropayê ji bo ku pkk ji lîsteyê derxin gelek car doz hatin vekirin. Ev doz hê jî didomin mesela. Lê di wir de ew biryarên ku hatiye stendin bi awayekî eşkere Dîwana Bilind ya Laheyê dibêje ku ev meseleyekî siyasî ye Divê Yekîtiya Konseya Ewropayê vê meseleyê bi awayekî siyasî çareser bike. Ev tişt mesela hat axaftin ama di vir de meseleyê hukukî jî heye, meseleyê siyasî jî heye. Bêguman hukuk dikare li ser navê hukukê biaxive lê vê tişta Dadgehên Bilind yê Lahê pêk nayne. Yanî xwe dispêrin siyasetê. Yanî dezgehekî hukukî nikare xwe bispêre siyasetê. Ev ya jî bi me nîşan dide ku hê jî têkiliyê wan ê li gel Tirkiye bi awayekî xurt didomê yan jî bi rengekî siyaseta berjewendî perest perest li gel Tirkiye tê domandin. Feqet li hember vê yekê jî tiştek derket holê. Ev sê sal navber di konferansekî bi vî rengî de bi awayekî eşkere derxistonê, wekî we jî got, yanî eger îro di vê konferansê de bandorekî bi vî rengî derketibi holê, bêguman yekem tişt di vî warî de li hember siyaseta qirkirinê berxwedana Kurda ye. Eger Kurd li hember vê siyaseta qirkirinê Bi berdêlekî giran bû. Rast e, em vîya baş û baş dizanin. Bi hezaran şehîdên Kurdistanê çêbû. Ev ya jî divê em çi car bîr nekin, hem li Rojavayê Kurdistanê, hem li Başûrê Kurdistanê û her wiha li berxwedana Bakurê Kurdistanê de hem şehîdên Kurda çêbû, hem jî Di navberê de berpirsyarên partiyên siyasî jî di nav de bi hezaran însan hatin zîndanîkirin, belkî bi dehhezaran însan jî mecbûr man ji welatê xwe dûr ketin, koçber bûn. Evana hemû berdêlên giran in, lê li hember van berdêlên giran dîsa jî Kurd têk neçûn. Siyaseta qirker ya dewleta tirk serde ket. Eva jî bi awayekî eşkere di vê konferansên de konferansê de carekî din hat dîtin. Yanî ne tenê ji alî kurda be ji xwe kurd vê meseleyê di nav de dijîn û baş zanin. Lê feqet li Parlemena Ewropayê, li paytexta welatên Ewropayê li Brukselê, Hemû kes carekî din jî qenaat anî ku bi rastî Kurd di siyaseta xwe de serkeftî ne. Hêzên Rojhilata Navîn ya hember dagirkeriyê şer dikin di siyaseta xwe de serkeftî ne. Eger ne wiha bana raportorê Tirkiye ya Yekîtiya Ewropayê Hinde bi hêsanî bê ku bernama wî de hebe ji bo helwesta xwe nîşan bide nedihat wê qadê. Her wiha hin kes di nav axaftinan axaftvanan de nebin jî gelek kesên siyasetmedarên naskirî jî li salonê bûn. Ew jî bi balkêşî konferansê temaşe dikirin. Yanî ev ya jî bi awayekî bandora Konferansê bi me dide nîşan dan. Yanî pirî cara ew kesên ku di konferansê de diaxivin ne, lê ew kesên ku ji derve tên temaşe dikin, guhdar dikin, ew jî dikarin bandora xwe lêxin. Di vir de tabî bi pirsên xwe ve, bi şiroveyên xwe ve gelek temaşevan jî rayramanê xwe gotin ku vana jî hemû Pisporên Yekîtiya Ewropayê ne yan jî em bêjin li Ewropayê yên ku naskirî ne, eva jî bi me nîşan dide ku bi rastî jî konferansekî serkeftî û bandora xwe lê dixist. Tabî nêzîkbûna hilbijartin û rewşa aloz ya Tirkiyeyê jî balkêşiya konferansê zêdetir kiribû, ew jî bi vî vê girêdayî bû, yanî Kurd êdî kilît in. Ev ya eşkere xuya dike. Ew xwestin kurd tune bikin ama kurd tune bûn û her weha bandora xwe li siyasetê xistin. Eger guherînek pêwîst e divê bi kurda re bibe. Belê. Ji xwe heval fehmî dixwaz ez vê pirsê bikim rastî. Ev ev balkêşî ji aliyê rayedarên Ewropa ve siyasetmedar û û rewşenbîrên Ewropa re ji konferansa hevdemîn a kurd li Brukslê Çiqas guhertinekî wa daye peydekirin go îdî raya bêjin siyasî ya Ewropa di wê ferqê de ye go bê Kurda wê çareseriyekî li Rojhilata Navîn neyê peydekirin yan jî Ewropa di polîtîkeyên xwe heta niha piştgir ji polîtîkeyên qirker yên dewleta Tirk de yan jî çavê xwe jê girtin wê bi ser nekeve wê nebigihe encamê. Yanî heviya tabî hêsanî ne ku meriv bêje ji îro heta sibe wê guherînekî bibe. Lê feqet ya muhîm hewa ev bandora derket holê. Ev bandora derket holê yanî bêguman di rojekî de siyaseta dewletên Ewropayê naguhere. Dewlet siyaseta xwe wek dewlet dimeşîne. Di dewletan de berjeweperentistî heye, berjewendîyê xwe diparêzin, ev ya qet bêguman e, bêşike. Yanî ew tiştên ku heta nuha kirin biborin, ew tiştên ku heta nuha kirin, yanî pişkîrî dan dewleta tirk, ev ya bi nezanî nebû. Ji ber ku berjewendiyê wan di wir de bû da. Ji ber ku berjewendiyê wan di wir de bûn koçber neyên bi milyaran euro dan Erdogan. Erdogan wan milyaran li dijî kurda ji bo şer hat bikaranî. Ev ya bi nezanî nebû feqet di vir de ya herî muhîm ev e bi qenaata min. Kurd siyaseta serkeftinê carekî din jî ragihandin. Problem ev e. Kurd carekî din jî bi awayekî eşkere siyaseta serkeftinê ragihandin. Ev hat dîtin bi qenaata min. Eger viya nehatibana dîtin ev konferans hinde bi bandor nedibû. Yanî îro em germ germ li ser vê meseleyê diaxivin. Di van kêliyên de wê kêliyên de ew ê encamname jî derkeve. Em ê encamname jî pêk ve bibînin. Bawer bikin wê encamnameyekî xurt jî derkeve. Ema wê sibe zêdetir bandora xwe lê bike. Yanî çawa wê zêdetir bandora xwe lê bike? Wê dîplomatên Kurd, wê siyasetmedarên Kurd gelek deriyan li Ewropayê bikaribin bêhêsanî vekin. Ew siyaseta li hember Pkk tê meşandin wê hin guherînan bi xwe re derxe ama ji îro û pê ve wê ev pêvajo dest pê bike bi qenata min ev pêvajo dest pê bike çima çunkî dixwestin kurda bi awayekî siyaseta qirkirinê ve biqedînin lê ev hat dîtin ev pêk nayê Û guherîna Rojhilata Navîn jî tena serê xwe bi Tirkiyeyê ve girêdayî nîne. Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî pêşketinên gelek mezin hene. Ev tiştên ku em dibêjin li Rojavayê Kurdistanê jî hat dîtin, li Başûrê Kurdistanê jî hat dîtin. Evane hemû bi hev re girêdayî ne û di nav vana de jî aktorekî muhîm Tevgera Azadiya Kurdistanê ye. Ev yek jî bi rengekî hat dîtin. Ama ji îro pê ve wê zêdetir bandora xwe bike yanî wê gelek derî belkî bi hêsanî ji kurdan re were vekirin belkî ev derî vekirin di siberojê de têkiliyên ji îro baştir û pêştir derxwe holê. Tabî wekî ez dibêjim divê em çi car bîr nekin Siyaseta dewletan siyaseta berjewendîperest in. Tevgera Kurd li hember siyaseta qirker ya dewleta Tirkiye ne, her wiha li hember vê siyaseta berjewendîperest a qirêj jî şer û xebatê xwe domand. Îro ev yek jî bi rengekî hat dîtin. Yanî hêviya min ew e ku zêdetir ev yeka were dîtin ji Qada berjewendiyê derkeve, bi rastî bikeve qada çareseriyê. Ama di vî warî de wê çi bibe, belkî em sibe roj zêdetir bibînin. Ji bo van tiştan îro bê hêsanî mirov nikare vê tişta bêje. Ama Kurd carekî din hêz û quweta xwe da nîşan dan. Heval Fehîm, ez dixwazim pirsa xwe ya dawî bikim. Ji xwe bi rastî Spas dikim ser va agahiyên berfireh gotabimera û temeşekgera re parve kirin. Lê pirsa dawî ez wê bikim wa behsa kesên beşdar axiverê di konferansê de behsa bikaranîna çekên kîmawî jî kirin. Hineka ji wan te kes jî kir ku gumanê wan hema hema êdî di bina gihana bahweriyekê ku rast dewleta Tirk çekê kîmawî bikaranîna. Êdî terora dewletê li beramberî gelê Kurd Ji aliyê dewleta Tirk ve çiqas bêjin Ewropî kesên beşdar gihane wê baweriyê ku li vê de terora dewletê heye tam ters ku tevgera azadiya Kurdistanê ku li hemberî qirkirinê têkoşînê de dê meşandin li beramberî qirkirina yan jî polîtîkayekî teror a qirker ya dewletê ye. Yanî ew mesela karalîna çekên kîmyewî divê em carekî din vekin. Rûniştinekî balkêş bû û girîng bû jî bi qenaata min. Pisporên ku li qadê ser vê meseleyê kar û xebat kiribûn yek ji wan Jan wan a kem bû, ew bi xwe jî axivî û her wiha ew kesên ku vê meseleyê ji nêz ve dişopandin ew jî di meseleya karanîna çekên kîmyewî de axivîn. Hemû vê tişta bi zelalî digotin. Divê ev mesele Ji alî kesên serbixwe ve, ji alî pisporên serbixwe ve were lêkolînkirin. Yanî bêyî lêkolînkirinekî û em bêjin encama wan lêkolînan jî bêyî ku ji alî pisporan ve Were tahlîlkirin meriv sedî sed nikare bêje. Çunkî tena serê xwe dîmen yan jî tena serê xwe ew şahidiyên ku tên kirin têrî vê tiştî nake. Divê lêkolînekî bêlayen, serbixwe ji alî pisporan we were çêkirin. Ev jî ji alî lêkolînê ve ev daxwaz meseleyekî gelek girîng e. Çunkî ev ya jî gotin Em xwestin biçin di qadê de vê meseleyê lê bikolin lê astengî derket ji me re. Hem astengiya ji alî QDP'ê ve hatibû dayîn bi taybet ev heyet dixwestibû biçe gundê Hiror û li wir jî di qadê de hin kesan re biaxive her wiha hin encamên karanîna çekên kîmyewî kom bikin lê QDP û rayedariya Hikûmeta Herêmê Kurdistan mixabin rê nedabûn vê yekê. Lê ji bilî jî ew aliyên ku bi rastî divê ser navê Neteweyên Yekbûyî yan jî ser navê saziyên navdewletî vê tişta lê bikolin jî asteng li ber wan heye. OPCV jî tê de gelek alî heta nuha neçûne. Lê feqet tiştê ku balkêş Dewleta Tirk hûn jî dizanin ku Hulusi Akar got ku me lê kolaye tiştek ji vî yekî derneketiye. Ev ya jî bi rastî bi awayekî xurt hate rexnekirin. Yanî ji xwe dewleta Tirk sijdar e, sûcdar e. Ew nikare sûcê xwe lê bikole. Tiştê ku wisa tune ye. Bêguman ew dikare ji bo propagandayê vê tiştê bike ama tiştê ku wisa tune ye. Dûr de feqet ev qenaat derket holê. Ev qenaat bi zelalî derket holê. Dewleta Tirk ji bo siyaseta xwe ya qirkirinê pêk bîne her cûre çek kar aniye, di nav wan de çekê kîmyevî jî heye. Û ev tişta jî hate gengeşî kirin. Bi taybet em bêjin ji çekê kîmyevî cudatir ew êrîşên ku bi balafirên bê însan tên kirin. Gelek suîkast bi vî awayî hatin çêkirin û gelek rayedarên Rojavayê Kurdistanê û her wiha li Başûrê Kurdistanê jî gelek siyasetmedar û naskiriyên Kurd bi riya balafirên bê çek hatin şehîdkirin. Ev jî wek çekên karanîna çekên kîmyevî wek sûcekî mirovahiyê hat daqdîtin. Çunke ev balafirên şer yên bê însan di qadên sivîl de însanan dikujin û gelek êrîşan de zarok jî tê de, jin jî tê de gelek însanên sivîl jî hatin qetilkirin. Ev ya jî bi qasê em bêjin karanîna çekên kîmyevî wek sûcekî hate nirxandin ku ev sûc li ber çav e. Û tabî ev tişta jî bi aşkereyî hatin gotin. Li hember van sûcan heta niha ji dewletan çidek derneketiye. Ew jî şîrkatiya sûc e. Ev jî bi awayekî aşkere li konferansê hat gotin. Yanî ji vî alî ve ez dibêjim ji xwe konferans girîng bû û bi rastî jî gelek pirsgirêkên ku heta niha Em di nav de ne dijîn û diaxivin. Li vî konferansê bi berfirehî hatin gengeşîkirin. Ev ya jî wê bandora xwe di pêşerojê de bi qenaeta min ew ê zêdetir bike. Belê. Em kana dawiya dema veqetandî ji bo vê bernameyê. Bêguman em li benda encamnameya vê konferansa giring in. Spasiya beşdariya te dikim ji Brukslê, rojnamevan Fehîm Îşik zor spas ji bo va nirxandina.